Amos anhos ma nos di di Luxemburgo nos ia buru na txá Purtugal 25 26 dja n toma konta di Purtugal 25 26 é só festa di Lisboa só aniversário di Nelson di kel jetu Nelson di kel jetu si rapasinhu si filha si kabésa si tudu é di Lisboa é di Lisboa ku Deus nhos pripara pamodi di Lisboa 25 26. di fevereru. Buru na txá. N ta spera ma tudu algen sta dretu. Mosinhu, kenha ki kre xapeu di kel-li? N ten di benda xapeu sima kel-li. Ten di várius tipu. Si nhos kre kunpra, nhos intra kontaktu ku mi. Lenfa, bu sta na es? Bu sta na es? Baba un grou, baba un katxupa Ka ten un fejuada na kasa i lenfa Na tawala gosi di Ka ten fijuada Tra tinha pa ranjan un fijuada o katxupa la un groginhu N tinha pa osta xei di karni Nau ka nau grogu Mosinhu vila Bu sa kuza ta fazi na vila mos Kela oata konta mintira N ta idiki la na kasa Mosinhu lenfa ten kadera largu ma N ta pega-i di kel jetu Mosinhu vinti i sinku, vinti i sais Txuba ta txubi di N ta. Bo. Finadu dja ka kumesa labanta di kova, di gosi. Má sonha ka nhos skese ma 25, 26 aniversáriu di nha so di kel jetu. 26 aniversáriu di nha filha nha kodea inda. I 25 aniversáriu di nha so di kel jetu. Ó somada! N toma kónta, Purtugal N ta pô lumi, N ta kumsa ben. N ta mostra nhos ma noti di Xonbur ka nos é buru na txan. Má é ka tudu ki é buru na txan nau. Xonbur tanbê ten monti mintirozu. Sta un mintirozu li si sô pamô fla di kusa di kume N ka ta kume txeu nô e konta N ta pa un buraku Dexa kadera largu N ka ta kume txeu nô leva Si kusa N ta ba ku rapazinhu di li N ta pudi N tu boi si N ta ba ku el Tubi ki sta pa li Tubi ku sta bibu Mozinhu bon dia de dumingu Ô mozinhu manhan e manhan Manhan e dia trabadju Manhan N turma ka ku bebu ta oia Naa N ka sta pa nho nô Ô tragu txeu. Tá bom ku djintis minhu Monzinho ka nhos kê sima Jajá la Jajá, Jajá di li Num xis simana, 25, 26 É dintu di Ah, buru na txá La Lisboa di Purtugal Pa na rabenta Ken ki sta na Purtugal pa pripara Pa pripara pa N sta la Di kel jetu é moli ami N sta li Xintadu sima N sta Tui ki nu bai nha aniversariu la Portugal mos 25 26 26 aniversariu di nha filha karneru pa tudu mundu kumi ku finada ku tudu N ta da nhos karni nhos ta kumi ti ki bariga labida nhos 25 e dia di nha aniversariu di Nelson di kel jetu nu te kantor so ba bodona 26 nu teni koci po. Inda nen ka pô na kartas ma mi n sa ta ba rabida pa nha da Purtugal. N ka ta mostra gentis di Purtugal ma nos é di kel jetu. Ma mi é di kel jetu ka? Nau, nau. Ten karni, ten tudu kuza. Karneru n ta pui ku kabésa ku tudu na xapa, ómi ta kume, ta pasa pa el, ta fika maluku. N ta fika ku dóri.

Nhu amor, nhu da karinhu, nhu da dinheru, nhu da karni, nhu é tudu kuz. Nhu fasi manera sodi ke nhu ta fasi. Nhu da nha nhu fiju tanbe surpresa. Nhu bali manera ki nhu pode. Fiju aku pali pa ta pa ta kontra el. Nhu ka ta oba palavra pa pa pa txela no. Zangadu pa merda. El pa pali pa da mininu kumida. Mininu ka ta kume pedra no mininu. Nhu pensa mininu é kabra ku ta mura ku ta mura na na na na lugar pa kume. Nau! Mininu é pa pali pa da kumida. É ka so pa da koba no. Kaba pa ka mata mudjer tanbe no.

Es ta babe tes koka, ma mi N sta pode ku bode ku mi. Bo ta ntende? Bo ta ntende nesa di ki jetu? Nha rapnin, nha filha femia, nha kodia na kartasu, madrinha, madrinha more na Santana, madrinha, dos madrinha, dos padrinhu, N ta da-s surpresa di kel jetu. Madrinha more na Santana, madrinha mudjer di Edu, padrinhu e e nhuma, nhu, nhuna, nuna, dona di diskoteka na Lisboa. Mi, nos e so brabu! Ta brinka? Nhos pensa ma nos é kuzê? Nho, nho ki é padrinhu, ten más un padrinhu sekretu. Nhos skodje na kartas, nu ten artista konvidadu, Carlos Borzi. Nu ten artista konvidadu, Carlos Borzi, ta la ku nos. Nu tene tanbe un sinhu más brutu, nu tene Ruben di Xonburku, diretamenti. Nu tene tanbe Eti, diretamenti di Paris. Pa nu rabenta. Nho pensa ma nos é pobri? N sa ta brinka ku nhas tatinha da padjodu. Nhas parinha da so padjodu, nho fika nhos ta banda ma so. Nho bai nho kunpra garafa siroku, nho bende xonbru ku nho na kaza, nho kunpra si siroku, nho kunpra kil. Ka nhos lenbra ma fidju e fidju, nho ta tra di kadera. Fidju e pa de kumida. Nhos fasi sima N ta fasi. Nho nha da pa N fasi festa na Purtugal 25 di meu, N ta fla 27 di nha fidja. Si ka N gasta, si ka N gasta 4 mil eru ka ten nada a ver, nha fidju di meu. Nha trabadju N ta anda sédu pamodi nha mama trabadja Nu tene kantor diretamenti di Luxemburgo, Rubem Otu Live Rapazinhu ki kanta la Tarrafal Nu staba simana nu staba la Fidji la Fransa Gosi la Purtugal Omi ki ta sadin na bera di kel jetu Tudu ta ser filís Tudu Mê bira nkuantu a ta obi ku txitxi di boka di algen Bu ta fika xintadu si N sta Pamodi Luxemburgo es ten un es ta papia txeu. Es ta atxa ma bo é ka kapas. Nau. Es ta atxa ma es ki é kapas. Nau. Bo é kapas di ba koka na sanita. Ami é kapas di fase kel kusa ki bunitu pa mi. Ami nesta di kel jetu. Bonjur bo é li? Aôô, abo ka mi es ten mata. Oiô, oiô la gan na mundu sima nza, sima kabritu ki dja perde mai. Nhos pari, nhos da kumida. Ka nhos konta mintira, ka nhos ka nhos ngana ninhan. Ami nesta di kel jetu. Festa N ata fase di mi ku nha fidja la Purtugal. Nhos trabadja, nhos sabe di nhos fidju nhos ta pari. Mi nhos pensa ma ma mininu ta kume ta kume pedra? Mininu é ka kabra ki ta mudadu na ladera no. Mininu é papadi pa da pa da kumida, pa da amor, pa da karinhu, pas ku vida ku saúdi. É kela. Nton, tudu nos tudu, nhos faze sima mi N ta faze. Ami ku dés fidju, N ta kume, N ta bebe, N ta rakati, N ta bisti bazofu, N ta kati-kati ku nha mai ku nha fidjus. Kel úniku salariu ki N ta ganha, a nhos ku un, ami ku dés N ta kati-kati, nhos ku un nhos ta ba trubunal. Nhos ka ta nhos nhos nhos nhos nhos é bergonha kauverdianu pra. Pora.

Un padrinhu a ki txiga la txuba ta txobe. Má tanbê N ka nhos skese ma 25 nu tene Nelisa diretamenti di Fransa, nu tene Toi Duimundo diretamenti di Nisi, nu tene Tulex diretamenti di Paris, nu tene, nu tene, koma si nu ten artista txeu dimás. Nu tene Papa Rocha, nu tene ki ten so kusa noba pa sai, nu tene Riné Tavares, nu tene so kantoris, so rapazinhu di talentu ki sta la pa noi pa nós fase kel. Dia ku bunitu n tene. E ka so kela ki tene non. N tene ta konvidadu pa sabu pa sabu tanbe. Carlos Borges n tene. Ruben otu live n tene. E ti diretamente di Fransa n tene. Kede pa na bu txoba txoba. Sa ta briga ku nel so di ki jetu. E ka so kela non. Tudu mês na ta faze festa la la la la Portugal. Tudu mês gosi. Nhos balada, nhos koka. Nhos balada, nhos koka, nhos fufufi. Luxemburgo é sô fofokeru linguaradu. Mu finu. Ta pia, ta manxa, ta pâpia na vida di algen. Ah, kel la é kel. Gosi ka nho. Ben, ben, ora nhos entras. Bem fla-m pa pa pa pa Ka nhos preokupa ku nhos vida, nhos preokupa ku vida di ken? 26 ten karneru, ta mata 14 karneru pa le tudu bai pa ku. Ken ki ten fomi na Purtugal pa bai pa na kumi karneru. Ka ta tudu ken? Ka sabi, ka sabi. Mozinho kel dia Zus sta la ku nos Ave Maria kel dia txuba ta txobi Dot dia di festa N ta mostra ma mi Lixonburgu ma N ta manda kasa baxu di ntu Purtugal Onde es sta 26 Madrinha di nha filha Morena Santana ku mudjer di Edu ta kanta Sabe sima pai Padrinhu Nhonha donu di diskoteka Pa ten padrinhu ke ke segredu ka ta fladu. Awa normalmenti sin Ai mon senha ka nhos skese me ja ja ja ja 25 26 nha ta manda pa se kaxu si bu ta era pa si ne kuandu e mininu na txon n ta kuida di nha fidju ku nha netu ku nha mai ku tudu un ti basta bu

Mé pa tudu kongu la del a mé urna txal ma purtugal n ta manda sa ba kuzinha kusa ma sabe ki ta da modi pa faze kusa ki bu gosta n ta faze gosi n ka ta toma txada pa ponta sta mutu bentu ya dexa bentu ben te mata kabesa nen ka sa ligal dexa bentu ben n sa kumi katxupa pa n uza kas festa ki da é bedju. Keda é festa, keda é festa, mi ki sa ta organiza nha festa. Mas ta ben un tran, ninguém pa tranca na pé, ta fase di mim ami so. Nda ma xin ta ba trabalha mo besta. Nada nka te. É so

Di Siru, ki sta foda-s. Mozinhu, nu ta manda kasa baxu dintu Lisboa pa tudu konku la dia. Tudu mundu pa sta la kunhu pa nu kunhu pa nu bebe. La Purtugal.

Mosinhu, ê, mosinhu, tudu kenha ki kre bilheti dja-m ben traze xis bilheti li na du di lanji li. N ta leba más bilheti, n ata leba bilheti la es. N ata da-bu, nton N da-bu ben ami satisfason na bende bilheti pa, pa dia 15 di abril, pa dia 15 di abril.

Ken ki krê bilheti pa festival di dia 15 di abril, bilheti dja sta dispunivel. Ayan, N ta bendi loru, nhu ben kunpra. N ten di saku di loru na kosta. Tudu kenha ki krê bilheti pa dia 15 di abril, entra kontatu ku mi. Bilheti dja sta. Dja sta, dja sta, dja sta priparadu tudu tanbe kenha ki kre bilheti di festa di nha festa la purtugal di nha festa la purtugal dia 25 di anivesariu entra kontaktu ku mi ku mi a parti di dia 21 dia 20 ou 21 ta sta la purtugal kenha ki kre kunpra bilheti na mi ta kunpra ta sta bilheti na kafé ta sta bilheti pa tudu kon bilheti ta sta ti na simiteri na mundu nada e ka di grasa na mundu li nsin nada e ka di grasa. Gosi nen un pai ka ta da fidju kumida di grasa, mas ki fla di bo anos ki ami. Gosi na kes mundu li nada e ka di grasa, bu ten ki ta trabadja, trabadja, nada e ka di grasa. Bon, si tudu kusa e di grasa dja, mundu dja fin. I N ta fla pa ningen, N ka ben fla-m pa N da-i tiketi di grasa, pamodi mi ka ta, mi ka padi ningen. N fla tudu algen, nada e ka di grasa, ma na kel mundu li no ten ki ta sabi vivi. Na mundu nada é ka di grasa mos amigus Ka nhos skese ma dia 25, 26 é txuba dintu Lisboa Nho N ta konta ku nhos tudu mos amigus Pa nu ba kanta parabens Nho nu bai N ta fla nhos tudu Ok ok ok Nho ki ba ku sinki dja prutu ka N ta fase live pa tudu mundu Kenha ki ta sta na Lisboa Kenha ki kre ki kre bilheti ta intra kontaktu ku mi La ta otu Kenha ki kre konxe N ta konxe-m tanbe. Omi, ka tudu algen avês ka ta da pa fésta. Otu omi mba ka ta mansa lixu, otu omi mudjer ka ta dexa, otu mudjer omi ka ta dexa. Nhos ka sta ku Senhor. Eu txama gosi di nsin ma moi ta pari fidju di algen ta toma konta del. Vida é si. N ta konta nhos tudu pa nhos kanta parabens ku mi dia 25, dia 26 nhos ba kanta parabens tanbe ku nha pa nha filha. Nu teni so kusa brutu, nu teni Elisa retamenti di Fransa, nu ten Tulex, nu teni, nu ten munti kantor, sta tudu na kartas. Nan nan, mi sta na brinka, mi sta na brinka.

Fla-m, N ta ben, N ta faze mensadu, N ta N ta ba rostoranti Má rostoranti, tudu algen paga se kumida Gosi ben sin, nada é ka di grasa más Gosi nen Zekinha ka tradu di grasa más La Purtugal, la Purtugal, la Purtugal Su, la Purtugal, 25, 26 Gosi, mozinhu, ki ta faze fésta di grasa é sô mamai ku papai Ami é ka pai, ami é pai sô di nha 10 fidju. Gosi mozinho, é sériu? Nada gosi di ka di grasa mozinho. Gosi di sin nen mai ku pai ta padi na nu sa dintu kasa ku mai ku pai su ka ta kuidadu ku ta paga renda ki fori ko pa koitadu niasu di ki jetu ku dez mini pa da kumida ku ki minta ma sabi de ki sta be ki sta di idadi pa nba da makaku be i kusa di grasa kel dia Deus ta dan kastigu. Ami nga ta kati kati pa nfasi festa pa nha filha pa nmostrei ma pai é pai. E ka so pa fla na boka pa da koba pa bu na mun no foi bu ten ki ta da amor karinhu bu ten ki da dinheru bu ten ki ta da kumida mi kila nta faz nta pinta nha papel mi nta la nos tudu ta kanta pa rei tambe vinti eru tambe ki nka ta txor bilheti ta bilheti ta kunpra kinzi eru mi ta kunpra kinzi eru na porta e vinti eru kila ta vinti eru e kuzê si rapai ta ta kunpra un garafa di whisky senti sinkuenta eru ka ta kunpra vinti eru pa kanta pa na kanta parabens pa nha pas mostra nha sodi ki jetu ma nhos e nha fan nton sua bo. Sesta-fera sedu bu panha karu ku Lisboa bai ti Sugunda-fera. Deus ta abensoanu nos tudu mozinhu. Mozinhu nda N ka ta da nha fidja un maseba, un surpresa di si anu ki el ta fase, el ta fase anu 26, pa nu fase el bunitu, N ta fase el bunitu. N ta pui si kotxi poda di kel jetu, mas 25 tanbe é di-m eu tanbe. 25 nu nana moku nu arabenta moku nu na kumi nu bebe nu kanta parabens 24 nha fidju nha primeru fidju ta fasianu 26 nha kodia ta fasianu 25 é di meu asomada manzinho nessa di kel dia ti abensuadu abensuadu di Deus basta tudu kusa bu fasi ku amor ku karinhu tudu ta da sertu bom gentis nho fika fixi nho fika dretu nho fika na paz di Deus nho ta fika ku el tanbe awo modi 10 ora li mo nho fika dretu gentis.